Yn y fideo diwethaf, mi wnaethon ni ddangos bod tŷ un a tŷ dau yn amcan gyfrifynnau di-duedd ar gyfer y cymydr, hynny yw, cymydr pwysau'r afalau oedd yn ein perllan ni, neu yn ein poblogaeth ni. Ac mi wnaethon ni wneud hynny trwy gymryd sampl o dri afal o'r holl berllan, ac i brofi bod tŷ un a tŷ dau yn amcan gyfrifiynau di-duedd, mi wnaethon ni brofi bod e o tŷ un yn hafal i Myw, ac mi wnaethon ni'r un peth ar gyfer tŷ dau. Nawr y cwestiwn sy gynnon ni yw pa un o'r rhein yw'r amcan gyfrifyn di-duedd gorau, Ty un neu Ty dau? A'r ffordd i ddatrys hynny yw i edrych ar amrywiant, amrywiant Ty un ac Ty dau ac yna eu cymharu nhw. Felly, cyn bod ni'n edrych ar yr amrywiant, be dwi am wneud ydy ail-ysgrifennu Ty un a Ty dau mewn ffurf sydd efallai ychydig bach yn haws i ni fedru eu trin ag llai o siawns y gwnewm ni gamgymeriad. Felly, ar gyfer Ty un, dwi'n mynd i ysgrifennu hwnna fel x1 dros 3, adio x2, dros dri, addio x tri dros dri. Gewch chi weld yn y man pam mod i'n gwneud hyn. Ac yn yr un modd, ar gyfer ty dau, dwi'n mynd i ysgrifennu fe fel pedwar dros bump x un, tynnu ffwrdd dau dros bump x dau, addio tri dros bump

wedi sgwario far X3. Os newn ni gofio, X1 oedd pwysau afal 1, felly yr afal cyntaf yn ein sampl ni. Ac Os wnawn ni edrych yn ôl ac ar y fideo blaenorol, mi wnaethon ni ddiffinio amrywiant fel sigma wedi sgwario, felly amrywiant pwysau afal yw sigma sgwêd. Felly, dyn ni'n medru amnewid i mewn i fan hyn, felly mae gynnon ni nawr 1 dros 9 sigma wedi sgwario, Un dros dri wedi sgwario eto, un dros naw. Mae'r un peth yn wir ar gyfer amrywiant pwysau'r ail afal. Mae hwnna'n mynd i fod yn hafal i sigma wedi sgwario. Ac yn yr un modd, mae gynnon ni un dros naw sigma wedi sgwario ar gyfer y trydydd afal. Felly, os dyn ni'n cyfuno'r hyn at ei gilydd,

i ddod allan, ond yy ma' rhai' ni gofio i sgwario fe. Felly, gynnon ni pedwar dros bump wedi ei sgwario var x1. Mewn modd debyg, allwn ni dynnu'r minus dau dros bump allan. Felly, dau dros bump wedi ei sgwario. Ond tro hyn,

Felly, gawn ni symleiddio hyn ychydig bach. Felly, yn yr achos hyn, mae gyda ni 16 dros 25, ac fel nes i esbonio o'r blaen, var x1, mae hwnna'n mynd i fod yn hafal i sigma sgwed, felly lle ni am newid yn fyna. Yn fan hyn, mae gyda ni minus 2 dros 5 wedi sgwario,

ac mae gynnon ni werth ar gyfer amrywiant tŷ dai, sef 29 dros 25 sigma sgwêd. A'r ffordd i benderfynu pa un o'r rhain yw'r gorau o ran ai tŷ un neu tŷ dau yw'r amcangyfrifyn di-duedd gorau, dyn ni'n dewis yr un sydd gyda'r amrywiant lleiaf. Felly, be' sydd angen i ni ei wneud yw cymharu amrywiant Ty 1 gyda Ty 2. Efallai bod rhai ohonoch chi yn gallu sylweddoli, wrth edrych ar y ddau rif, felly, edrych ar y rhif yna, neu ar y gwerth yna, ac ar y gwerth yna, bod variance Ty 1 yn mynd i fod yn llai, ac o ganlyniad Ty 1 yw'r amcangyfrifyn di-duedd gorau. Be dyn ni'n mynd i wneud nawr i wedrych ar ddau brawf er mwyn profi bod var tŷ un yn llai na var tŷ dau, hynny yw bod amrywiant tŷ un yn llai nac amrywiant tŷ dau. Yna, petai ni'n cael rhifau sydd ychydig bach anoddach, medrwn ni ddefnyddio'r profion hyn i ddod i gasgliad pa un yw'r amcangyfrifyn di-duedd gorau. Dyn ni wedi dangos bod var tŷ un neu amrywiant tŷ un yn hafal i un dros dri sigma sgwêd, ac bod var tŷ dau neu amrywiant tŷ dau yn hafal i 29 dros 25 sigma sgwêd. A be dyn ni eisiau yw canfod pa un yw'r lleiaf. Pa werth sydd gyda'r amrywiant lleiaf. Felly, mae 'na ddau brawf, a'r prawf cynta' yw edrych ar y gwahaniaeth rhwng var tŷ un a var tŷ dau. Felly, be' fydd angen i ni 'i wneud fydd mynd var tŷ un, tynnu ffwrdd var tŷ dau. Ond Cyn mod i'n mynd i ddangos ar gyfer yr enghraifft sy gynnon ni, mi wnewn ni edrych ar gyfer rhife chydig bach yn symlach fel bod ni'n gallu gweld yn union be sydd yn digwydd. Felly, os ys gynna i var ty 1, tynnu var ty 2, ac beth os ddweda i bod amrywiant ty 1 yn haflu ddeg, ac bod amrywiant tŷ dai yn hafal i bedwar. Wel, mae deg tŷ pedwar yn naturiol yn hafal i chwech. Felly, gan fod chwech yn rif positif, mae'n amlwg felly bod y deg yn fwy na phedwar, felly yr un sydd gyda'r amrywiant lleiaf yw tŷ dau. Ond, petai ni nawr yn eu trwcio nhw o gwmpas, felly, amrywiant tŷ un fydd pedwar, ac amrywiant tŷ dau fydd deg, dyn ni tro hyn yn mynd i gael ateb o negatif chwech. A gan bod gynnon ni ateb sydd yn negatif, Mae gynnon ni amrywiant tŷ dau yn fwy nac amrywiant tŷ un. Felly, tŷ un fydd yr amcan gyfrifyn di-duedd gorau bryd hyn. Felly, gan ddefnyddio yr un fath o logic, fe wnawn ni edrych ar ein henghraifft ni.

sgwâr. Felly mae sigma sgwâr, felly ein amrywiant ni ar gyfer pwysau un afal, yn mynd i gymryd rhif positif. Felly, mae rhaid i negatif 62 dros 75 sigma sgwâr i fod yn rhif negatif. Felly mae fe'n mynd i fod yn rhif sydd yn llai na 0. Felly, Os yw'n rif sydd yn llai na sero, os awn ni edrych nôl fan hyn ar yr enghraifft wnaethon ni, gan fod yr minus 6 fyna, negatif 6 hyd yn oed yn llai na sero, mae'n dod i'r amlwg bod far T1 yn llai na far T2. Felly, yn ein hachos ni, mae amrywiant T1 yn llai nac amrywiant T2. Felly,

Ty un yw'r amcangyfrifon diduedd gorau. Dyn ni'n barod wedi profi bod far tŷ un yn llai na far tŷ dau, ond mae rhaid ni hefyd fod yn hyderus yn defnyddio'r ail fath o brawf. Dyma'r prawf a'i trwyddo gyda chi nawr. Mae'n eitha tebyg, ond y tro hyn, yn hytrach nag edrych ar y gwahaniaeth, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar ffracsiwn. Felly, fe awn ni. Far tŷ un wedi'i rannu gyda far tŷ dau. Ac fel o'r blaen, be newn ni, cyn edrych ar ein gwerthoedd ni, gewn ni edrych ar rifau sydd ychydig bach yn neisiach. Felly, yr un modd, far tŷ un wedi'i rannu gyda far tŷ dai. Ar gyfer ein hachos cynta, mi wnewn ni ddweud bod far tŷ 1 yn hafal i 3 ac bod far tŷ 2 yn hafal i 4. Reit, efo'r rhifau hyn, mae'n ddigon rhwydd i weld bod far tŷ 1 yn llai na far tŷ 2. ac o ganlyniad, tŷ un fydd yr amcan gyfrifyn di-duedd gorau. Ond beth sydd yn bwysig i ni ei nodi yw bod hwn yn ffracsiwn lle mae'r rhifadur yn llai na'r enwadur. Felly, mae fe'n mynd i fod yn ffracsiwn sydd yn llai nac un. Ar gyfer ein hail hachos, na ni drwco'r rhifau o gwmpas. Felly, Far tŷ un tro hyn newn ni roid gwerth o bedwar ac far tŷ dau newn ni roid gwerth o dri. Nawr eto, tro hyn, far tŷ dau yw'r gwerth lleiaf, felly tŷ dau fydd yr amcan gyfrifyn di-duedd gorau. Ond beth sy'n bwysig i ni sylweddoli yw fod hwn yn ffracsiwn pendrwm, mae'r top yn fwy na'r gwaelod. Felly, mae'r ffracsiwn yn fwy nag 1. A dyma'r meddylfryd dyn ni'n mynd i fod yn ei ddefnyddio ar gyfer yn henghraifft ni. Dyn ni eisiau gweld beth sydd fwyaf, y rhif adur neu'r enw adur, y rhif ar y top neu y rhif ar y gwaelod. Felly, gawn ni gario ymlaen nawr gyda'n nghenghraifft ni. Far ty un, mi oedd gyno ni hwnna fel un dros dri. Sigma sgwar dros 29 dros 25 Sigma Sgwâr. Reit, un o'r pethau cyntaf dyn ni ddim yn hoffi yw'r ffracsiwn o fewn ffracsiwn. Felly, ddim y ffordd mwyaf mathemategol o feddwl ohono fe, ond os oes yna rif ar y gweilod, be allwn ni wneud yw i symud e i fyny neu i lawr. Felly, mae'r 3 yn mynd i fynd i lawr a'r 25 yn mynd i fyny. Felly, tro hyn, mae gynnon ni 25, 1, sigma sgwed, wedi ei rannu gydag 3, achos bod hwnna'n dod at i lawr, lliosi gyda 29, Sigma Squared. Gawn ni symleiddio hwnna chydig bach. Mae'r Sigma Squared yn gallu mynd. Felly mae gynnon ni 25 dros 3 lleosi gyda 29 yn 87. Ac beth yn ni'n sylweddoli tro hyn yw bod y rhifadur yn llai na'r enwadur, felly mae fe yn llai nag un. A gan bod e'n llai nag un, be dyn ni'n gallu gweld, os awn ni nôl i fyny i'r enghraifft yn fan hyn, gan bod e'n llai nag un, fa'r ty un sydd leiaf. Felly, mae

Amcangyfrifyn DDF gorau. Ac fel dych chi'n sylweddoli, dyn ni'n dod i union yr un un casgliad ag y gwnaethon ni wneud yn y prawf blaenorol. Felly, allwch chi ddefnyddio naill, y naill prawf neu'r llall, fe ddylen nhw roed yr un atebion i chi, Hefyd, ond yn aml iawn, mewn arholiad, fe wnawn nhw nodi pa un o'r ddau maen nhw eisiau i chi i ddefnyddio.